Ko Maunga Tautari, koirā te wāhi taketake o te tupuna a Kauwhata. I te tau 1817, 20 pea. Whai mārire rā ki a Tātakata. Koirā ka whakaarotia mai rā e ngā tūpuna.

Ā, ki a Waikato, ki ngā Kīngi, ki a Pōtatau, ki a Tāwhiao mā. Pire au, whai māri. Te hui nui o mātou e riro riro. Nō nā reira ko tēnei tā mātou nei whiko ināianei, ā, kia whakahonohono mai, tahi mai ai a Kauwhata anō ki te Kīngitanga. Haere mai rā! Haere mai tātou, whakapurutia mai rā tēnei. Ruahine te maunga, Ōraua te awa, Tainui te waka. Ko Kaiwhata te tupuna, ko Ngāti Kauwhata te iwi, ko Hinepare te hapū, ko Hoturoa te tangata. Mai i te tupuna a Hoturoa me wāna nei uri, ka puta ko Kauwhata. O Kauwhata, nāna anō i whānau mai ai hoki rā ki tērā whaitū o te motu i roto mai o Waikato. Ka noho ia te taha o tana pāpara a Kōtari ki runga ki te maunga o Maungatautari. I reira rā me kī te timatanga mai o mātau, o ngā o Kauwhata, o Ngāti Kauwhata, me ngā hapu hoki mai i Ngāti Kauwhata, Ā, ka puta mai ko Hinepare, ko ia te, te wahine a Rikitapairu, ā, o Kauwhata te tupuna. Hoi anō, ā, mai i a ia ko ngā uri maha hoki o tēnei marae o Mātau. Ka heke mai a Hoturoa, ko Tuope, ko Tūmatapū, ko Mōtai, ko Ue, ko Rakamāmao, ko Kākati, ko Tāwhao. Ko Tāwhao ka moe i a Pūnuiatekore. Ka rere ki waho ko Whatihua, ko Whatihua, ko Enuku Whāngai, ko Kotare, ā, ko Kauwhata. Ko Maunga Tautari. Koirā te wāhi taketake o te tūpuna a Kauwhata. Moe ana uri anō hoki i reira. Ka noho mai i reira. Ka tahi mai te rirurira. Āe. Āe, noho ai a mātou tūpuna i reira, ā, i runga hoki i te mana o ngā tūpuna i mua i tēnā, ā, ka tupu ai ngā, i te wā e rangatahi ana, nē, ka poua ngā mātua, ana ko Kōtare. Te matua o Kauwhata rāua ko Tūkore, kua tū te mana ki a rāua. He wāhi nui tēnā mō te wāhi mahinga kai me ngā pā tawhito. Me ngā taringa hōkeke nē, ka kitea ēnei i roto nei. Āe rā. Kua kaingia koe i ēnei? Te hākeke, kāo.
Kare anō i ngari moho au i tupu ake taku koroua i kai ana i ērā momo kai. Ngā tau maha ka pahure, ko ngā pakanga arā ake kai waenga rahi i ngā iwi, i ngā hapū. o te maungara, ā, whiriwhirihia ana hoki rā te wā kia, kia kimihia he wāhi, he kāinga pai ai mā mātou. Ka wehe ake anō hoki rā ia maunga taitari. Ia ko Kaingia e tena, reka, e aroa, oh ia ko ina, e, e, kare te tangata e whakarongo ka whakairihia nga taringa ki te rakau.
I te tau 1800 e. Tekau mā whitu, rua tekau pea, koirā ka whakaarotia mai rā e ngā tūpuna o mātou i taua wā ki te haramai ki konei kia noho ki runga ki tēnei whenua. Te wā takahi o tātou tūpuna mātua, tohunga rātou ki ngā momo rau, ngā rākau te mahi rongoa. E toru, i heke ā mātou tūpuna i runga ko tētahi kōrero i runga i te karanga o Te Raiparaha me te āhuatanga e uwhia ki runga ki a ia, te taumahatanga hoki i runga i a Kīngi Pōtatau hei whai huarahi me pēwhea i runga i tēnā āhuatanga. Heoi anō ko te kareao, moe ai tēnei tino taonga tā te tūpuna, tino pai i roto nei, hangaia ngā tāruke, ngā hīnaki. He ake i te haerenga pai, me kī, he ake i te haerenga maini. He maro, he maro te huarahi, he uaua ano hoki mo Kauwhata i mua i ta matou taenga mai i konei. I reira te kōrero e kotahi mano ngā toa o Kauwhata i taua wā, ā, i ngā hekenga e toru, ā, tērā pea atu i te kotahi mano engari, Tā rātou hekenga mai ka āhua taka atu ina nā te pakanga ki tēnā hapū, ki tērā hapū, me te pakanga atu ki a Waikato, ki a Maniapoto, ki a Ngāti Whātua mā, mai reira ka āhua moromoroiti noa wā mātou toa. Ka puta anō ko ngā pōuritanga, ko ngā auētanga o mātou me te whiriwhiriao, ko tai te wā me haere ai tātou kia kimi he whenua nō te take e ka rite pai, ka rite pai te wairua i reira mō rātou i taua wā. Koirā te tino ngako. Ā, ko tā mātou nā wehe i reira, nā te raruraru.
Kauwhatahi! Raukawahi!
Me koirā te raruraru e kīa nei ki e rātou mā, ko te raruraru nui kai waenga rahi i ngā iwi o Waikato, o Kauwhata Raukawa, o Ngāti Hauā mā. Akiaki ngā kupu a te haere Hai rokohanga mai i tērā ruraru pakia. Nā reira, mai reira, ka whiriwhiria ērā ngā tūpuna, hara mai ki konei. Pūmau tonu te haere. Kua kore e ike i te haere. Ka tau rātou ki runga o te piki kōtuku. Ā, ka kite atu ngētehi o ō mātou tūpuna i taua wā, i tēnei whenua, i tēnei whaitua, ā, me te korekau he auahi. Wēnā tā rātou kōrero, korekau he auahi, ka kite nā te mea i aua rā, mehemea hei auahi ka taea te kite ko Moeho he iwi e noho ana ki reira, engari kua wātea tēnei whenua. Ka tae a ki te rangi whai mārire, aue, aue, aue hā!
Ka whakaritea rātou he hui nui ki Pakingahau, ki Pakingahau kai reira ka hui anō hoki rā ngā tohunga me ngā rangatira, ā, e koro kē ake nei rā. Me ka whiriwhirihia rātou ko tēwhea o ngā wāhi o tēnei whenua he pai mā rātou kia noho.
Kei raro i te marumaru o tō tātou. Whetū e Pia tata mai ra Ko Matariki te hui nui o matou E riro riro atu ra. Kia whakatūngia hoki ra ta wa ratou nei marae. Atu ra ki te po e.
A me ki kia kimihia hoki nga wahi o te whenua e mau ana ki era momo manu nga nga kai e mohiotia nei ra. e ngā mātua tūpuna. Kura mai tātou. Ka kurutia mai rā tēnei.
I te wā i tae mai rātou, koina te tino me kī. Ā, tā rātou nā tirohanga ki te awa, ko Moeho he, he rite, āhua o rite anō ki Waikato. Kāre te rahi, heare i te mea he rahi, te awa, engari ko ngā kai o roto, ā, wheraka anō ki te piharau, ki te kōkopu, ā, te nui o te tuna hoki i aua awa, me ngā piko. Ka kite atu rātou he wāhi papai rawa, he wāhi tino pai rawa tēnei kia noho, kia tau mai ai mō ā mātou nei uri whakaheke. I taua wa rā, horekau me kī he Pākehā e pāngia hoki rā ki ēnei whenua. He nui nui hoki rā. me kī, te kete o ngā manu, o ngā kai e tipu ana i runga i te whenua nei. Nā reira, nā runga i ērā, koina te tino aro o ērā tūpuna ki ēnā momo mea ka mōhio, ka, oh, ko pai, tēnei he wāhi pai mā mātou kia noho.
E āhua marara rātou i taua wā noa te mea i ngā wā o te pakanga, ehara i te mea kua tino whai huarahi, engari ko tēnā te kaupapa te ia o te haere o te iwi, ā, tau ana ēnā pakanga, ana ko te kaupapa nui hei whai kāinga. He whai wāhi oranga mō te iwi. Kua tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa tiketike. Tākina te kawa ko te kawa o Rehua o te maungārongo o te rongomau o Hine-o-runga-i-te-rangi-mārie, paua iho te pou whakamārooro ki te rangi ko Tangaroa piriwhare ki te whaiao ki te ao marama. Nō tēnā hekenga anō i te wā i tau mai ai a Tiriurahi, a Kereama Pāohe mā Ikoni, a Hoetaka, a Hoeta mā tana pāpara Kahuhui, Ā, i to wai ki te atu rātou i tēnei whaitua. Whano, whano, haramai te tōki, haumi e, hui e, tāiki e. Ka tirohi atu rātou ki Ruahine, ā, me kī, Kāk me atu rā, koinā tā mātou nei maunga, ināiane, ā, ko ō raua tēnei awa, nō mātou anō tēnei. Hiaro, hiaro. Ka potu ane te ngaru ki tātahi mā wai e tō, mā te whakarongo ake e whakarongo nei. Koirā anō hoki rā te tirohanga i te wā i kite atu i tērā mau, koinā tā mātou nā me kī, whakaaro tā mātou māunga tēnā he rite anō āhua rite tonu ki Maungatautari, ā, te hangāwanga o ngā toka he taritari mai rā,

Kainga tenei taonga o tatou ko Tapa Te Whata, he tino rangatira i arahi mai i tona iwi kia whai kainga, kia whakarite hoki ke pai ai te huarahi ke tau pai ratou i runga i te whenua nei. I enga heketanga ko Tapa Te Whata te taihonga tino tupuna o matou i arahina mai. Ā, tae atu rā ki Kapiti. Ā, i taua wā, ko taku mahara, nā runga i tō rātou ringa āwhina, ka tono atu a Te Rauparaha e wētahi o ngā whenua hei koha, ā, ki tērā pito, ki Waitāheke, i whakaaro ia hei koha ētahi whenua ki Porirua, ki taua takiwā. Ahui anō nā Tapa Te Whata anō rā e mea atu ana aku ki te rātou te mahinga kai o te raurau kai o te awa o Raua nei. Ā, kei roto te ingoa nā te raurau o te o Raua. Ā, ko te o Raua e kōrero ana mō te whānuitanga o tēnei wāhi. Ā, he maha o ngā roto, o ngā kōawa kua ngaro ki te pō. Heoi anō, ko te ao kōwhatu tonu te āhua o te kāinga nei i tō rātou taetanga mai ki konei. He nui ngā rangatira pea i taua wā, engari ko ngā mea i tū ki te whai huarahi, ko Tapa Te Whata, ko Hoete Te Kāhuihui mā, ko Kereama Pāwe mā, Te Riurahi mā, āe, me ētahi o mātou kuia anō hoki. Ko Te Arorēhua, he kuia tino pakari tēnei hei whai oranga mō tana iwi. I koha ia ētahi whenua mō te whare karakia.
I whakatūria ai anō hoki a Tapa Te Whata he pā ki reira, kai raro iho hoki rā i te puke. Ā, pātata atu ki Rongopai, te ingoa tērā wāhi ko Tapatewhata. Ko tēnei tētahi o ngā, o ēnā taonga.
Te tino me kī motuhaketanga o tēnā ki a mātou ko tēnā te wāhi ngahere whakamutunga. te ao tawhito. Ai, e rua ōna reo, tēnei tētahi.
I te wā i haere mai ai Kauwhata ki konei, tēnā te wāhi whakamutunga, tētehi o ngā wāhi whakamutunga a Iaira o Ngāti Kauwhata. Ki rā ngā rākau nō mai rānei, ngā rākau tawhito, nā reira he tawhito rawa tēnā wāhi me ngā rākau o roto.
Ko tātou o te ao mārama ko rātou ki tua o te ārai, tō tātou karakia ko te karakia ki te Atua.

E ai rā te kōrero, i te wā i haere mai ai a Tāwhiao ki tēnei whaitū o te motu, ka haramai ia hei whakawātea he marae. Ko te ingoa o tērā marae ko Te Iwa Tekau mā Iwa. I taua wā, i te wā i tū ai ko tēnā te whare nunui o ngā whare o tēnei takiwā e tū ana. I haere mai ai rātou kia whakawātea tēnā whenua a Waikato mā, ā, hei marae mō te Kīngi. hei marae a mō mātou anō hoki, engari i te wā ka tae mai ngā te Kīngitanga ki konei, ka taea e rātou ki te haere ki reira nā te mea ko te rahi o te whare, ka taea te noho e ngā uri o Waikato ki Rotorua. Whakaturia he whare anō.

Mai taua wā ki nāianei. Ahakoa ko ngā tau e tekau pea kua āhua, kua ngū te tai o Waikato kai waengarahi i a mātou, o te Kīngitanga kai waengarahi i a mātou, engari i ēnei rā, kai te hoki mai. Tēnā ki ahau nei, ki a mātou nei te tino hononga ki te Kīngitanga ko te whakapono o te Pai Mārire. Ka rongo a Tāwhiao ki tēnei kōrero. Kua ora te whakapono kei waengarahi i ōna werewere o o Kauwhata, koia rā te take i e ia ana ia ki te haramai kei waengarahi i a mātou anō hoki. Ka tino hikaka ia ki te haramai, te kōrerotia mai rā ki a mātou tino hoki te wānanga ki a mātou mai reira. Ka tīmata te tautoko o Kauwhata ki te kaupapa o te Kīngitanga. Ngā tau 80. Ko Pahure, te 1980 atu, ka whakaarotia taku pāpara kia haere ai ki Waikato

Ki a tata kata.
Taku kuia, i ahu mai rā i a Ngāti Haua. Tēnā koutou.
E haere mai me tōna whakapono, Whai Mārire. Tēnā ta take, tīmata mai rā i a ia. Ngā mea tāne o te whānau. He karakia te karakia tīmata mai rā i te whitu hāora o te ata, i te whitu hāora o te pō.
Nō reira, whai mahi reira ki a koe.
Engari, te nuinga o ngā wā, i rongo, i rangona hoki tahi mātou, ngā tamariki neki, e tiro atu ki roto, ki tō tū kūwaha, e karakia ai te whāra hāora o te ata. Ka mutu te karakia o te Pai Mārire kei waenganui i a mātou. Tēnā koutou, tēnā koutou, hurihuri nō, tēnā hoki tātā katoa, whai mārire.
I te wā tērā pea, kātahi anō au ka whānau mai, ai rā te kōrero o taku pāpara, Ka whakaarotia e Watt mātou nā kuia kia hoki ki Waikato kia tautokotia anō ki rā i te Kuini, Te Atairangikaahu. Nā reira, i te tau 1989, 88 pea, ka hoki a Kauwhata anō. Ki roto o Waikato ki te tautokotia i ngā Koroneihana o te Kuini, tō tātou Ariki Tapairu Te Atairangikaahu. Ā, mahara ngā tau ka haere ai mātou, ka tautoko ai i te kaupapa rā. Mahara ngā tau i haere ai mātou ki reira ia tau, ia tau, ā, ki te tautokotia i tō tātou Kuini, engari i te matenga o tō tātou Ariki nui, koirā te wā whakamutunga. Ka kitea a Kauwhata whānuitia o ngā iwi ngā ngā iho o Kaupata ki roto mai o Waikato.
Ki reira rā ki te pūtahitanga nui o Rehua, ki rātou anō hoki rā ki ngā whetū tapu o te tau nei. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā nō tātou katoa.

I tere tīmata te hia o te pākia ki konei. Āe, i tere tae mai. Engari, i riro ki ngā pokowhiwhi o mātou tūpuna neke te whai oranga, a, ko te hāhi anō tēnā. Ka tae mai te wā o te Hāhi. He nui ngā kaupapa i taua wā nē, nō reira kua mutu te pakanga, ana kua haramai ki te kimi wāhi noho, wāhi kāinga, ā, ka haramai hoki te ia o te Pākehā ki te hao i ngā whenua, ā, he wero anō i uwhi i runga i ō mātou tūpuna, ā, i mua i te wā kia whai pākihi i te kāinga nei me whai taitara ki runga i te whenua, nā te tōroa o ngā ture me te Karauna Ā te roa rawa a Kahinga haere te kaha me te wairua kia haere tonu me te taha ki te pūtea, ana Kahinga ngā kaupapa ki raro. Ā kare a Mātai iwi ngā pūtea ki te pupuri i aua whenua, nō reira me hokona atu aua whenua kia utu i ngā tāke me nga mōkihi.
Hei āhua ngaro haere te whakapono kei waenga rahi i a Kauwhata, ā, i mua atu i tērā i te wā i ora ai a Tene mā, ka huri hei Katorika te nuinga o rātou, tērā te take kua whakatūria e rātou tō tātou hāhi Katorika, ka āhua. Mahuetia rātou i tērā whakapono o te Pai Mārire. Ka huri Katorika, ka me ki ka makerea atu rā te Pai Mārire kei waenarahi i a mātou. Ko tēnā te tino me ki i ērā wā te tino hononga o kauwhata ki te Kingitanga anō hoki.
Ka mutu rā ngā karakia kei runga i te marae, taua wā. Tae noa atu ki te wā i tīmata au i te tuku karakia atu, engari ngē tehi o ngā whānau nōku me āku neke whānau anō, ētehi o āku tuakana taina, karekau rātou e pae ki tērā. Nā, mō te mera, ko te Katorika tērā te take. E rua ngā whakapono kei roto i tō mātou whare, i tupu ake tonu mātou pēraka nei ā. E rua ngā karakia, te whakapono o te Katorika me te whakapono o te Pai Mārire.
Ahakoa ō mātou kaumātua i huri ki te Hāhi, i mau nei ki te kakī, o te, o tēnā hāhi, o tēnā hāhi, i ngā wā katoa kōrero tonu rātou mō te taha wairua, mō ngā kaitiaki me ngā taniwha. Ka mea rātou, ā, he Māori tuatahi, he Māori tuatahi i ngā wā katoa.
Ko Ranginui e tū iho nei, ko Papatuanuku e takoto ake nei, tūturu o Whiti Whakamaua kia tīnā, haumi e, hui e, tāiki e. Tekau ma ono pea nga tau kua pahure, a, ka whakaarotia nei ra naru nga noho ki ra i te whakahau o a matou na whanaunga. kia hoki ai mātou ki reira, kia tautokotia anō ki rā i te kaupapa o te Koroneihana. Nā reira, ka haramai rā e ngētehi o ā mātou nei whanaunga, ka haere ai mātou, ka whiriwhiria, arā, ka kōkiritia anō ki rā i te kaupapa kia hoki atu rā. Nā reira ko tēnei tā mātou nei wheako ināiani, ā, kia whakahonohono mai tahi mai ai a Kauwhata anō ki te Kīngitanga me ō mātou reanga te heke mai nei nā te mea he motu ake, he mea e, me kī, e tatangia ana hoki rā, haka noa hoki te ngākau engari, ā, ki wā mātou nei whakapapa, kia honohono anō hoki rā a Kauwhata ki te Kīngitanga. I tino pupū ake i roto i a mātou Kia whakatimata i tēnei kaupapa narunga anō i wā mā tēnei whanaunga, hoki mai anō ki te kāinga, hiahia ana hoki ki te mōhio i ēnei taonga, i ēnei kōrero anō, hua anō ki te hoki mai ki te kāinga, ki Kauwhata, kia whaiwhai haere i ngā kaupapa maha i āhua me ki waiho kē ake e mātou i ngā tau kua pahure. Hei tutuki anō hoki rā ki ngā mahi i mahitia nei rā e rātou, mā. Nā reira, ka pupu ake rā te whakaaro i roto i ngētehi o mātou kia tutuki ai ki tēnā kia haere atu rā ki Waikato. Koinei te kōrero, nō Waikato mātou. I te wā noa nā Kauwhata atu ki reira, ko wai tā awa? Ko wai katoa? Tērā atu te kōrero. Kia mōhio mai ai rātou kai konei tonu a Kauwhata, ahakoa kihei mātou haramai i ngā tau maha ki te tautoko tia tēnei kaupapa, kai konei tonu mātou e tautoko ana mai te kāinga nei.

Ko te wāri i wō mahi katoa ia rā, ia rā. Kai te mārama koe ka oho mai koe i te ata, me haere koe ki te horoi, you know, he rūtīni, nē, te mahi i te whakareri i, i nā rā, i nā wahia, hai te ahu i te ahi, te miraka kau.

I ahau i pakeke i ahau e tamariki ana e mahi ana i wēnā mahi. Kua kite au i te whānui o aku whakaaro i aku mahi katoa. He aha ai? Nā te mea i pakeke mai au i roto i tērā ao.